Louis Grech now for five years. We have worked together in the Budgets Committee and from the beginning we saw that he is a very reliable person who is well knowing the things that he does. Louis Grech fil-politika.
Meta kien student, Louis ħadem fil-kamp politiku Malti u dak internazzjonali. Louis ili nafu prattikament kważi 30 sena. Louis sirt nafu wara l-elezzjoni tal-1981 meta l-partit fil-fatt kien qed jagħmel riformi sħaħ fl-istrutturi tiegħu u konna stidinnieh biex ikun chairperson tad-Dipartiment Amministrattiv tar-Riċerka, ġifieri fejn kien l-ewwel attentat tal-partit fejn eh, waqqaf l-uffiċċju elettorali tiegħu. Kien membru tat-tim tal-istrateġija politika li wasslet għar-rebħa tal-Partit Laburista fl-1996. Attiv għal bosta snin fix-xogħol tal-Partit Laburista, fosthom fit-Task Force għar-Reviżjoni tal-Istatut. Fl-2007 Lewis kien ivvutat l-aħjar membru parlamentari Ewropew Malti għas-sena 2006. mill-Għaqda Internazzjonali European League of Geneva, fuq il-kriterji tal-kwalità tax-xogħol tiegħu fil-Parlament u l-ħidma favur pajjiżu. Fl-2002 ingħata l-unur ta' Tourism Personality of the Year. Inħatar ukoll Membru tal-Parlament Ewro-Mediterranju fejn tkellem dwar diversi materji li jolqtu l-Mediterran, partikularment l-immigrazzjoni illegali, l-ambjent, il-Proċess ta' Barċellona u proġetti bi sħab biex jgħinu fl-iżvilupp ta' pajjiżi sottożviluppati. Ħafna mix-xogħol li għamel minn wara l-kwinti, Lewis bil-maqlub ta' nies oħrajn, hawn min jiftaħar b'li ma jagħmilx. Lewis jagħmel ħafna u ftit li xejn jiftaħar. Fil-fatt uża l-esperjenzi li kabbar fl-Air Malta u f'oqsma nazzjonali biex bil-ħiliet tiegħu ħadem fil-Parlament Ewropew mhux biex sempliċiment jirrappreżenta lil l-Ewropa f'Malta imma bil-maqlub biex jirrappreżenta lil Malta fl-Ewropa u x-xogħol tiegħu rabtu ma' affarijiet importanti ħafna fil-ħajja ta' kuljum f'pajjiżna. Ħa inizjattivi ambjentali, speċjalment it-Triq tal-Għadira u anke naf li indirizza problemi ambjentali li jirrigwardjaw is-South ta' Malta u kien wieħed mill-ftit li ħa inizjattivi fuq il-climate change. anzi għamel inizjattiva li ma ħasibx dwarha ħadd ieħor u li ddub illi l-popolari Ewropej tal-lemin ma tawx l-appoġġ neċessarju għaliha. Louis Grech ħadem biex Għawdex jakkwista l-istatus ta' ta' reġjonalità. Il-Gvern Nazzjonalista meta kien qed jinnegozja biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea wieħed lil Għawdxin, però dan ma kisbux. Louis Grech stinka biex Għawdex jakkwista dan l-istatus. Jiena naħseb li fuq Louis Grech m'hemm għalfejn tgħid xejn għaliex ir-riżultati jitkellmu waħidhom u f'kull qasam illi kien fih Louis Grech kien suċċess. Mexxa 'l quddiem ukoll fejn jiena noqgħod ftit iktar attenta issues illi għandhom x'jaqsmu ma' drittijiet tan-nisa li tkellem bosta drabi fuqhom. Lewis ħadem kif qed ngħidlek, jiġifieri rigward il-doveri tiegħu, jiena ma nistax ngħid illi qatt naqas mid-doveri tiegħu, anke fil-proċessjoni tal-Mediterranju, kien rappreżentant fuq dan il-laqgħat li kien ikun hemm, Lewis dejjem ta kontribut kbir, jiena għalija Lewis għandu għandu sehem kbir dak li għamel diġà u nemmen li għandu jkollu anki sehem fil-grupp li se jkun hemm il-quddiem anki mil-lat ta' kontinwità. Nafuh għall-kontribut importanti li huwa ta f'dak li għandu x'jaqsam, u li kont involut jiena personalment ukoll, dak li għandu x'jaqsam mal-refund tal-VAT fuq ir-reġistrazzjoni tal-vetturi. Aħna nafu li bl-inizjattiva tiegħu fil-Parlament Ewropew kienu ċerti ħarġu ċerti fatti li ma konniex nafuhom qabel bl-intervent tiegħu mal-Kummissjoni Ewropea u naturalment dika għenet sabiex il-Partit Laburista jieħu ċerti inizjattivi li kulħadd jaf bihom a favur tal-konsumatur. U tal-familja ħbieb u kollegi x'jawgurawlu? Jiena persważ li Lewis eh, flimkien ma' kandidati oħrajn se jkun qed jilgħab rwol importanti ħafna, mhux biss issa, imma nawgur anki wara l-elezzjoni tas-6 ta' Ġunju, għaliex eh, bil-ħila bl-esperjenza tiegħu naħseb mhux u jgawdi laqas il-Partit Laburista biss, ma naħseb igawdu ċittadini Maltin Mawċin kollha. Perswasi li Lewis għandu l-kwalitajiet kollha meħtieġa biex iservi lil pajjiżna fil-Parlament Ewropew li huwa fl-opinjoni tiegħi l-iktar persuna fil-ballot sheet li tista' tagħmel dan ix-xogħol fil-Parlament Ewropew. Lewis għandu track record u ehm, ċertament li jista' jiservi pajjiżna fil-Parlament Ewropew. U għalhekk jiena ħanivvota għalih. Jiena nawgura lil Lewis illi ma jagħmel xejn differenti minn kif dejjem għamel. Lewis kien wieħed fost dawk illi dejjem mit-tul u għax-xogħol u x-xogħol li għamel għamlu tajjeb. Persważ illi jekk jerġa' jitla' fil-Parlament Ewropew, kif nawguralu u kif naħseb li sa jitla', jerġa' jagħti kontribut li jagħmel denn lil Malta u li jagħmel ġieħ lil Malta, U b'hekk jagħmel ġieħ kbir lilu nnifsu. Dana mhux se tippruvah. Dana l-esperjenza tiegħu turi li bħall-inbi t-tajjeb tkun taf x'inti tieħu. Aħna fieri ħafna bix-xogħol li jagħmel għax meta jagħmel xi ħaġa jagħmilha b'qalbu u kwalunkwe riżultat aħna nafu kemm ħadem dawn il-ħames snin. Kompli sejjer hekk, jiena vera kburi, għamilt ħafna xogħol Mhux għalija biss imma l-pajjiż u għall-Maltin kollha. U jien verament nħossni onorat li kont it-tifel tiegħek u li missieri. Ringrazzjak ta' kollox. Dak kien kollox li kellna preparata likom illum. Nispera li ħadtu gost fil-kumpanija tagħna. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, insellmilkom.